And ndakazobvunza inini Gordon Ncube ndikati makaita madambarefu mangani? Madambarefu ataka
atakaridza getu ndiro atakatanga kuridza tikazoridza damba refu rinonzi mutangi ndiwe tikaridza damba refu rinonzi sekuru kuuya tikaridza damba refu rinonzi ndakarera ndega tichibva ndambomira takadaro chikonzero chekuti waingonyatsoona kuti kungoridza but hapana chikunyatso kubuda umwe anotosarudza kuti hazvirina nangu nditombodzokera ndinoshanda kupurazi pane zvatiri kuita hapana chikunyatsi kuita right eh, aishaura ndiani parisi brothers mese maishaura here eh, kana kuti maipanana mukana kuti womboshaura womboita mabing vocals eh, kushaura ini ndina ndagara ndiri mushauri werisi brothers kubva pana getu pamadambarefu ese taizosvika hedu pane dzimwe nzvimbo dzekuti eh, munhu anogona kushedzera kana kuti nezwi rikobvu riri kunge pana vadzimu mizhi aigona kuti vadzimu ndobva ndadaira vadzimu makandifuratira ndo mashandiro ataiita zvekuti asi kushaura nziyo dzese ndinda ndagara ndichishaura smart mauto ndiairidza madrums apa ee eh. Akazosiya sei band. Smart kuti azosiya smart mauto. Akarambidzwa nemudzimai akati mudzimai akati kana uchida zveband ita zveband ini kana uchida zvangu inini ita zvangu kana wakuda wakuenda kuband ngatirambanei chakaitika ndechekuti takaita takafonera smart tine show mm -hmm. show maenda kupi taienda kugadzema tida kuenda kugadzema tafonera smart akati munouya ndobva paita kuti zuva rekupedzisira kuti takumuendera ndobva takasika kuita three hours kumberi ndobva tatora open tract tinotora smart saka iye angaudzwa nechekare paakaudza mudzimai kuti Tokuenda kushow. tokuenda kushow mudzimai akati sarudza zvaunoda iyi zvemagitari izvi zvakatopera kudhara nemupfungwa mangu Imi- iwo kana uchida kana uchida magitari Iwe uchienda magitare paunodzoka unoona imba ndakavhura door musisina kana chinhu ndatora katundu wangu ndaenda kwabereke ndosatevere hati chikwati chapera kana uchida inini usakwire mota yacho wogara vakomana wodza wadzokera unotsvaga umwe wekuridza magitare then takugarisana saka ah, zvakazoitika ndezvekuti iye akazoramba achiti inzvai amai talent vari kuti magitare chii tikati ee hatina kuyazokurambanisai chigara nemukadzi wako ndobva tatozonotsvaga umwe mutown wokuridza bas ndobva taenda kushow kusvika ipo patina kuzomutora futi taitya kurambanisa vanhu taingogara tichingomusiya kusvika akazofa asiri pakuridza magitari nesu tanga tichitya kurambanisa vanhu mhm. saka kureva kuti iye e, akateerera zvakataurwa nemukadzi wake ndo zvaakatoti ari kutya kuti mudzimai akaenda manje isusu anozowana kupi mudzimai futi ndo zvatakangoti hatidi kupazanisa vanhu ngavarambe vari tanga tichito tikaita show atitombomutori hungu tiri kuziva kuti anoridza but taitozoti tikatora umwe anonopefoma kufananidzirawo kuti tingoite sezuva yati juma ati handisi kuda kuenda nemi nokuti amai tarendi vati vanondiramba Right, pane kambo kaye kanonzi Mashamba Nzou. Mashamba Nzou kunze kwaedza yakakombozewa na Philemon Mijoya na Gordon Ncube ne Nitri 3. Taibatsirana kuti party iyi pawaita apa panofanira kupinda so. Ndobva taita tiri vatatu. Saka pfungwa ivo payakauya yanga iri pfungwa yechipo pachaiti. Yanga iri yekuti Muraramiro yatinoita apa apa unogona kunge une mukadzi wako ana sisi vake ane munin'ina wake saka mai guru vaiti aiwa wakaroorwa nemurume anoridza magitari ungaite izvozvo here iwe une shuwa iwe zvokuti usiku hwese anenge ari kushow iwe ndiwe une mhuri Usiku wakakosha kuti ugare uri wega. Pakuuya manje anongouya nekagitari akabata mumaoko but anga asingazive kuti pagitari ipa panenge pane chisaga chemari chekuti uh, asi pane pazva zvaitika here kuti inyaya yamaingotaura kuti zvogona kuitika zvakaitika pakuti mukurarama kwatinoita fanike inini mainini vangu ini salimu chikuta ndovakaita izvozvo mm. nekuti munin'ina wa mu- musisi wavakadzi vangu ndovaitoudza munin'ina wacho zvikanzi iwe ungati iwe usiku hwese uri wega nevana iye murume ari kumagitari vanga vasingazive kuti zvinobhadhara saka pashow manje pakuzouya nemari uyu anga asingazoudze sisi kuti kwauyawo nemari aingowanyararira tichingoshandisa mari achisingavaudze saka pachakabvondoka pavakaziva kuti kuri kubva mari kumagitari kwacho vakabva vanyarara ndo mashambanzova yakabva yabuda
right pane kambo kanonziko vadzimu eh, mukoma sarimu
vadzimu makandifuratira nyaya yakaitika pana vadzimu makandifuratira ndeyekuti taitsvaga tichiti tikanosakura uku tonyimwa mari tikaita sei sei paunobata nechemaoko ausukwa ndosaka takazoti ah, no vabereki vari kuti chii vakati ah, pane chinonzi vadzimu tikati ah, beta kabanga tikaimba vanganzwa kwavari kumhepo ikoko its vari kuzuru vari kumhepo inga vasekuru vadzimu makandifuratira tikabva taita kuti tiise kuwaya yemagitari kuti ikanzwiwa nenyika ivo vadzimu kana vakanzwa kuti haya itangiwa nerist beta tibatsire rist brothers pamakabanga ingakomborereka tange ndiwe ine six maoba matracks mhm. right ine six kudaro mm. vashamarari vachiplaya ngoma iyi vaitoshedzera kuti taiti pamwe kabanga vajuma pana getu mhm. ende vadzokorora chinzwa hai mutakunanzwa mhm. ndobva pauya simon chimbetu achibva kutapwa anga abatwa nenyaya dzemota eh, dzedze eh, achidzoka iye ari kujere anga akakomboza inonzi saina ari muchizarira mhm. achibuda aidhuma nana mutangi ndiwe album rechitu redu mm -hmm. iye ndobva arinzwa akabva auya kwandaigara inini salem chikota kwabhudhi ko kwakrima akati ndoda kukutora ndikati a ah, manje ndine chikwata changu zvikanzi a ah, ndikatora iwewe ndokutengera zvese ndokuita chichi tikati a ah, no rega nditenge ndatorandokomana zvikanzi ende kuharare ndobva ndamurambira saka na- nekufamba kwenguva ndobva azoenda kumastudios simon chimbetu akaenda kumastudios ndobva a- ati musabike rekodhi vakamubvunza vakati ko uri kuregerei kuti ti- tisabika zvikanzi anoo vari kuteedzera ini zvikanzi une here ngoma yako yavakaba apa zvikanzi a tony zvikanzi tony ndiye munhu wese hapana asina tony kana magitari yanga yari yekuti waka iwo uchienda uko vakatora ndopataida kuavharisira kana zviri zvawo ndezvawo saka na ndobva akundikana chaakahwina ndechekuti akange akuenda kudzimba dzevanhu vanoshanda kuchi kumastudios mm. musaibhurutsa mm. musairidza musabike futi musabike dzakawanda bikai dzishoma ndobva tamubwezerowa pasi nasimon chimbeto ende ndiyo nyaya nekuda kwekuti imi makaratina mari kuramba kuenda mm. nekuti mm. plus arikuda kuti chikwata chife iye anga ari pahiti
nekuti mavoisi akafanana akafanana kungofanana mavoisi chete ndobva ada kuti urayira pasi akaziva kuti pandandiri uko because getu yose getuka akatadza kuti anoivhiringa sei because mazuva ekubuda yanga isina kukwana aito handiti maplayers vanoisirwa mama maspeaker
ehe mm. ainzwa e eh, ainzwa yakamurwadza ndobva yapera yese ari uko kumasales asina kumboguma kuti ipapi mhm. payakanoti mutangi ndiyo ndoyo pakadhumana neyake saina iye ari mujere anga achikomboza kusaina kupinda mumambure ndo achibuda akadhumedzana namutangi ndiwe ndobva aidisturb Mhm.
sakura kuti ndiye akaidistroy Eh, ndiye akatouraya rist brothers ah right ndobva mazoita album number 3 number 3 yainzi mr sekuru kuuya iye anga atouraya kudhara vaingoti vakaenda vanongopuleya zvimwe zviye zviye zviye zvekuti or pakutengesa vakaneta achipuwa mari mudzimba ndobva tazoita kubva takatanga getu mutangi ndiwe mr sekuru kuuya ndakarera ndega ndakarera ndega iye anga asisipo mhm.
right eh, so imimi pama lp enyu ese yamunoti haa iyi ndo yakanyanya kukurumbira ndeipi getu mhm. mutangi ndiwe mm -hmm. Ndakarera ndega ii, yanga ine tumatracks tumwe tumwe tokungonhonga nhonga but dzimwe dzacho hadzina kubudirira budirira.
Regai tichinzwa pa eh, list kuti yakazoperera papi vakomana manje vakuparadzana. Ah, apa pakanga pasina kana kupokana inyaya yekuti taitozviti izvi nyangwe dai ukada kuzvivavarira hapana zvazviri kumbokubatsira saka nini nda- ndakutongoshanda hwangu chi pane imwe kambani ndichiita zveplumbing ipapo e, vakomana vo vamwewo vakasarawo vari mumafarms mavanga vari vachiita se vachishanda sani hatina mumbonyanya kuzvitora kunge sezvinonzi tanga taparadzana asiti munhu unenge uchingoti amana ah, zvinhu zvatikuvavarira izvi zvogona kungotiurayira vana chi nenzara zvekuti nyange dai kuenda kwaakaita akatondiudza kuti goti endi ndikati haona ah, orit tinoita tese vachibva vatombouya kuchegutu vachinditsvaga vachibva vandishaya e, munhu aiva vatora kubva muchegutu muno machienda kuharare akatombouya futi kukadoma akatombonditi hendi ndichibva ndati ano ndinotevera ndikatombotaurirana naye but handazokwanisa hangu kuti ndizoenda panga pasina kana umbonetsana eh.
saka imi pamakazonzwa kuti vatsikisa damba refuko imimi zvakakubatai sei ah, hapana ah, achakambondinetsa ndakatongofara chikonzero chekuti chikwata changa chagara chingonzi rist brothers saka ndine mabudiritsiro avakangoita kuti rist brothers nyange dai vanhu vakandiona dzimwe nziyo dzacho dzakatoimbwa ipapo taiva tatogara takatodzinyora tiri tese saka ni ndakatongofara sti kuti chi mukomana ari kuedza che kusimudzira musambo dai vaimbi vanhasi vachimboteerera music yakadzikama isina noise kwete kungodaidzira mapromoters kwavanoita karidza brothers yakafamba sei nhai mukoma wamari ndini shepherd mzembera ndiri pachinhoyi apa okay hanzi mukoma wamari chirongwa chenyu gamba remhanzi chinondibata bata chaizvo rambai muchititsvagira nhoroondo dzevaimbi vakawanda ndinonzi peter dahwa ndiri kuchitungisa chitown uko hmm. eh, zvikanzi risi brothers yanga yakaipa zveshuwa asi havaigona kukwidzana nasimon chimbeti nekuti chaive chibaba bhora pasi vakomana ndini tichaona karindi, karindi dz3 kuna gora uko vakomana imi harisi brothers inoda kuimbirwa ndimi ma, ndimi nabhozho inorowa panhongonya kuti anzi inoda kuimbirwa ndimi nabhozho inorowa panhongonya kuti guu Haa baba Natali vari pagoko apa right e, eh, regai tinzwa apa hanzi izvo ah, takaona kuti sisi hatina kana chiri kumbobuda apa hapana chouviri chiri kumbobuda beta tisiyani nazvo akomana akabva angosiya umwe akuita mapurazi akuita vakuenda mapurazi golden mwiva ngakusenzawo pane imwe company gote ncwendi yaishaura ka hmm. right regai tinzwewo salim chikuta kuti zvakaparara sei maita zvakanaka firimoni afamba aenda kuharare takanga tichibirana mari iye firimoni anga achiita utsotsi naefraim tafumanei vaiita tikaenda vaiita vaenda kumastudios wokwereta mari woba isusu pakuzodzoka tisingazvizive saka ndo zvakapa kuti isusu tinete tidzoke mumashure iye wozoenda kuharare wonoita ikoko hmm. ndo zvacho saka eh, aiita nyaya dzemari idzi anga ari ani nani tanga tisina kupanana mapositions mm. sezvo chikwata change chiri chokutanga panga pasina kuti uyo ari paresident ipi kana kuti panzvimbo ipi tanga takadofora asi kuti patakazoziva kuti uyu neuyu vari kutibira takabva tadzoka mumashure kuti ngazvigare zvazvene uyu ndobva azoenda kuharare akanoita eh, album rake rinonzi musha ndimai ine six tracks Filomo- saka imimi vamwe mese makabva masara kunoko takabva tasara eh. saka makasara muchiitei imimi Ah, takasara tichingomirira zvekushanda izvozvo mumafamu zichingoti zviri nani pane kuti upfumise mwana wevaridzi hmm. saka iye aenda uko akaenda nani akatevera mudzimai wake aishanda kwaaleki macheso mhm. saka aenda ikoko mudzimai aishanda mumba maaleki macheso iye achigara pamba paaleki macheso mhm. ndobva zvaita kuti iye azoti pakubuda kwake mudzimai amuti ah, mungangoramba muri pano ini ndikupinda mumba imi muramba muri pano ndobva abuda akaona kachikwata padhuze ndobva azotora shadrek banda wokugrange anonzi ganizani akazoshaya zvake ndobva amuhwina vakaenda kuharare andidya wekuno kuchegutu ganizani wacho vakanoita albhamu ravo inonzi mushandi mai akaridzana shadrek banda wekuno kuchegutu ganizani wekugrange nevamwe vekuharare vakabudirira isu tisipo hmm.
saka eh, kureva kuti vekuchegutu vanga variwo vari tu ndobva vanhonga nhonga vamwe yes ikoko kuharare ndo zvakaitika paalbum rinonzi mushandimai saka imi pamakanzwa mushandimai makaita sei ah, takarwadziwa tichiti inda asina kutitaurira kuti ndarongeka handichaba isusu patanga singade ndepekuti kubirana mari chete kuti mwana wamwe haufanira kushandira umwe chinorwadza ndechekuti mashanda pamwe chete wodya mari ndeuyo iwewo hauna but muri kuridza mese chinorwadza saka vanga vakuba manje vakangana nhamo yamakabva nayo vanga vakuba
vakangana nhamo yatakaita tese saka takazoita so mushure maizvozvo
Right, vaomari eh, mimanzi kana ichirira hatizive kuti zvinhu zvakaitika hatizive kuti zvinhu zvakaitika uye e, zvichibatika rambai makadaro rinonzi james muta, mutambwi ndiri kunjanja mukoma james mutambwi zvakanakai mukoma james mutambwi right zvikanzi mm, masirasi awamari ndotenda kane gamba remhanzi ndaikumbirawo mumboti Itirawo nhoroondo James Chimombe ndini bigi kwamurehwa takamboiita tinosimbodziita nhoroondo vaimbi vese vava tinovaita vese vava vese ava tinovaita asi kungoti chete munongopesana nechi newairosi munotipesana nezvirongwa zvake otherwise vaimbi vese ava vagara tinovaita ivavo right eh, ndakazoita mhanza yekubata shadrik banda wacho ndikakurukura naye ari kunzi akaenda nafirimoni mjoya asi tine urombo kuti shadrek banda akazotisiya
e, eh, ini ndinonzi mukoma shadrek banda ndakaberekwa kuno kuchegutu e, ndakajoina chikwata cheris brothers e, mugore ra 2000 e, ndichijoina chikwata ichi kwanga kuine One munhu anga asara vamwe vanga vamboti dzokerei kumasure kwangu kuna mukoma Philemon Mijoya ndo vakandidedza e, eh, ndikakwanisa kutanga kudi kuita mapractice navo e, kusvika mugore ra 2003 ndo ratakaenda tikanorekoda album redu e, kugrama rinonzi mushandi mai rikazobuda muna 2004
chakaita kuti ritore nguva yakareba kudaro chii Haa handinyatsoziva hangu zvaigadziriswa ikoko kuti ritore nguva asi takangoti ta ndofunga takarekodha 2003 akunopera robva razobuda haro 2004 e,
pamakazoenda kunorekodha albhamu rekupedzisira mushandimai namukoma filimoni mijoya Eh, line up yanga yakamira sei Eh, line up yevakomana yanga yakamira yakadai izvi kwangu neni shadrek banda ndandiri parhythm guitar eh, ndichibheka mavocals amukoma filimon eh, mukoma filimon vanga vari pamaleading eh, vocals variwo zve mukuru pachikwata chedu Kozoita umwe ainzi eh, Takawira Wine airidza madrums. Pamadrums panga pane vanhu vairi. Koita umwe ainzi Andrew Matambo. Kozoita bassist ainzi Tendai Manzinde. Ndo vanhu vatakakwanisa kurekodha navo album iroro chete tanti takamira takadaro. Eh,
manga makugara kuharare here kana kuti manga muchibva kuno kuchigutu muchienda kuharare Apa tanga tiri kuHarare. maigara kupi tanga tiri kuchitungwiza
zvadaro album rabuda chii chakazoitika e, album rabuda iri tangoti gare gare mukoma filimoni vakazobatikana neurwere ndobva vazongotisiya zvavo saka kubva panguva iyoyo ndakamboti garei zvangu ndanga ndakutorwadziwawo zvangu ndakangoti garei ndisingayachabati bati makitari Eh, sekuziva kwenyu mi vanga vakaisimbirwa nei kuzodzima rava tisiye Ah, mukoma filimon vaingo ah, chainyanya kuvarwadza chaicho chaicho vanga vasinganyatso kuduze kuti ndairwadziwa nepakati vaingoti miviri wese wairwadza vachingopera simba kuondoroka zviya zviya zviya. ndozvaingoitika kusvikana munhu azongoshaika
pamakagara kuchitungwiza ikoko pane here pamakamboita mashows ya kuchitungwiza tine nzvimbo dzakawanda dzataimbopinda tichiita mashows E, ini ndakazodzoka back kune vakomana vanga vadzokera kumasure vaya vaya ndokubva tati ah, vakomana tadii kuendera mberi futi nebasa e, ndokubva tatangazve futi tikarekodha rimwe album rinonzi gehena
saka ipapo e, timu yakamira sei chikwata chakamira sei ipapo e, pari zvino chikwata chakamira chakadai chikutungamirirwa nagolden ncube e, ndiye anga agara aripo vachishanda namukoma Philemon kubva paalbum rekutanga rakanzi Getu. Saka iko zvino zaa pamwe chete tese iye neni Shadrack Banda nei anonzi Test Mbewe ari kuridza madrums kozoita anonzi Salim Chikuta aripo pa, pa rhythm aingovepo kubva pakutanga zvekare iyeye e, kozoita anonzi musa imedi ari pa pabhasi kozoita anonzi rogers musa watinaye futi tiri kubatsirana pamavhokauzi ipapapo hmm.
mainzwa kapo e, ndakazobvunza sekuru ngova bhoreni kuti ivo vaigara kupi kuHarare uko. Aigara kuChitungwiza kuZengeza 1 asi nyaya iripo semunhu anga aine shuviro yake muupenyu. Ah, mudzimai wake aishandira Macheso, iye aienda kuna Macheso achinobvunzawo kuti zvingaite sei kuti asimukirewo, achinotsvagawo ro- rubetsero rwokuti aite sei avandudze upenyu hwake mumakitare imomo. Mm, Paakarwara ipapo ndopaakazouya kumba kuburikidza achibva maoko mamacheso hmm.
pana mumwe mukoma zvakare vandakasangana navo vanonziwo mabhiza vakaona firimoni mijoya kuzengeza kutungwiza uku eh, ndingangoti panyaya yababa getu verist brothers E, vanhu vandakambonzwa vachiita mukurumbira nealbum yavo inonzi e, yainzi getu e, saka e, rist brothers va, vabva kuchegutu kwavaishanda ndakazosanganawo munzvimbo yechitungwiza pazengeza panhamba 38 dziva pana pana christopher muchabayo kana kuti pablawashi muchinda wainzi washa aita zveirye south studio asi muchinda uyu ndiye ane munin'ina wake aive nezvinhu zvataishandisa murye south studio anonzi christopher anoridza nathomas mapfumo saka ndo patakasanganawo e, eh, nerist brothers vachiriesa album ravo E, kana tichitondera dzimwe dzenguva rinogona kunge ririro albhamu ravo rekupedzisira e, pakuriesa kwavaita vana bagetuwe rist brothers e, ndakavaona vachibatsirwa namukoma rodrick chemudhara nemumwe muchinda wandisisarangarire zita rake asi muchinda uyu airidza e, nehaina stars e, yakamboita mukurumbira panguva yavo saka ndo vanhu vandakaona vachidai nekunoriesa vachipractisa Album ye Risty Brothers pa number 38 Dziva kuzengeza 2 saka ndo vanhu vandakaona vachipractisa nabagi tu ivavo ndisingazivi kuti pakuzonopedzisa kurekodha albhamu yavo vakanga vaina nani kana kuti ndivavo here vana mukoma rodrick chemudhara asi ndo kupedzisira kwandakaona vachiita albhamu yavo saizvozvo mukomana wehaina stars ari kutaurwa apa anonzi andrew matambo ndakazomubata Eh, ndikaita hurukuro naye regai timunzwe andrew achipinda mudare kuti zvakasangana sei zita rangu ndonzi andrew matambo ndobva kwarisape kunyazura kwachakuma kwari kueza hai ndakazvarwa 1984 ndakakurira kwarisape kwafirimone mivhiyo yako yakwe mhm. ndakarekodha dzimwe dzacho rimwe saidi rimwe side racho pane matricks andakarekodha 3 ipapo right makasangana sei nafirimoni mijoya ya nafirimoni mijoya manje kuuya kwawakaita isusu takagara tichitogara kuzengesa kuya kuya ndike mm. firimoni mijoya pawakauya manje wakauya vari 3 wachigara wachigara kunonzi muna kuzengesa 2 muna guyo kuseri kwebhawa rinonzi nyatsime kuya kuya sani pakusangana munoziva kuti munzvimbo imwe chete iyoyo munosangana ka kuti majesman ndopamunobva matozivana kuti uyu ndowebhendi rakati plus isu meme ndomazuva acho andaingoridza futi kwani kwarod zvekuti rod aifarira kutandarira mubhawa ripi kunyatsime kuya kwe mm -hmm. awa komana waisagarawo futi paseri pebhawa muna guyo kuseri kwebhawa iroro mm. kuya kwataita saka taiti dzimwe nguva tika pakutandara paya pya tichionana kana isusu tikamboridzawo waiuya wachiita se wachiona svika wota kungowirirana nana nana mijoya but munhu wandainyanya kutotamba naye ndiwe arid the mist wake ainzi mm-hmm. shadrik banda mm-hmm. eh, because shadrik banda nguva yacho iyo yanga ine kamotya Mhm. kamota because mukoma wacho waiita zvekumaini maini mhm. nemwe munin'ina wake mhm. saka uyu motikari dzese dzawaitenga waitawo pani shadi because ndiye anga ine license eh, and pawaigara waigara wakasvika wati three paina firimoni muzhoya nashadrik banda neumwe angati drama wawo so ainzi takawira handichazivi seneme yacho ipapo mm. ee waigara pamba pa because promota wavo ndewe kuwaterfalls aidriva magonyeti mm. ndiye akatovabvisa kupi kuchegutu ikoko mari yese awavo vaiitira pamba ipapo nemaplane gitari mm-hmm. ee because pamba pawaitogara waigara panext pacho ndo paigara uya ainzi richard matimba airidza makeyboard umboridza kwachibadore wekuzopa achiridza kwatuku uya mm-hmm. ainzi richard matimba uya mm-hmm. richard matimba aitoirirana futi nani

Eh, because Because vakomana vese vanga vasara uko. vakomana vese vanga vasara uko ndokuya kwaakatoita iye ndiye ega angatochi makambomunzwa makambomubvunza wekuti sei vakomana vakasara wadii kuuya nebhindi rese iye manje aiti aiti haiwa ini ndafunga kutoita sei ndaimbobvunza kuti kublaz kwemimi ndao musina kudai akatoti haiwa ndafunga kutoita zvinhu zvangu chichi vakomana uku chichi hamiri kuti wanga wakatadzirana chii mm-hmm. zvongokanetsana ikoko mm-hmm. handizvizive but waiyo ndaingoti kublaz madini kuita se makadini kuuya netimu renyu rese riya riya zvinhu zviita se akati aiwa ini kuno ndiri kutoeka gurupu rangu ndatoamba chigurupu rangu here hmm, hmm. andrew matambo uyo eh, mamunzwa pakam kupinda mustudio kwatakaita manje eh. iri kuti ini ndizorekodha ipapa eh. ini ndina handina kuenda tichitoti ini ndahana kwakumbira kana kuti toda kurekodha kana kuti takaita sei zvakaitika ipapa hmm. tisati tapinda mustudio hmm. because ini ndakangosana kutaura kuti ngatipractisei tiende chi kustudio hmm. ava taingotamba tese taingotamba tese chete andike
wachitoita zvinhu zvavo unenge usina basa nazvo isu tichitoitawo zvinhu zvedu eh. papa ndaichingori ikoko kwarodrick chemdhara eh. but zvekurodrick chemdhara anga asingambotirambizi kana kuti endai kuti marekodhera ninge anga asina basa nazvo anga asina kana iye inga aitorekodherawo vamwe vanhu mm. anga asina basa nazvo zvakaitika manje album iro riya riya mm. aiwa wasati wari wachiriyesa mm. wakati hawana basman ndakati manje basman anogona staff renyu iri kairi Eh, munhu anogona staff renyu iroro eh, rinenge remaxist iri kai mm. ndiye anonzi tendai manzinde uya wekuhaina mm. stars uya we mm. ndikati eh, mufesi wangu ndoziva kwaanoita sei kwaanowanika nguva yacho vanhu vanga vasina mafoni ka vanga vane mafoni wacho oma handi munoziva ehe patatorova mota takananga kugrenora kunogara chi kumba kwavo ehe ndokumba pamba pavo pevabereki vavo Watatomutaurira chichi kupinda mustudio kwatakaita manje eh. iri kuti ini ndizorekodha ipapa eh. ini ndina handina kuenda tichitoti ini ndahana kwakumbira kana kuti ndoda kurekodha kana kuti takaita sei zvakaitika ipapa hmm. tisati tapinda mustudio hmm. because ini ndavangosana kutaura kuti ngatipractisei tiendechi kustudio mm. ava taingotamba tese taingotamba tese chete andike
wachitoita zvinhu zvavo unenge usina basa navo mm. isu tichitoitawo zvinhu zvedu mm. eh, papa ndaichingori ikoko kwarodrick chemdhara eh. but zverodrick chemdhara anga asingambotirambizi kana kuti endai kuti marekodhera ninge anga asina basa nazvo anga asina kana iye inga aitorekodherawo vamwe vanhu mm. anga asina basa nazvo zvakaitika manje album iro riya riya mm. aiwa tingati wasati wari wachiriyesa mm. wakati hawana baseman ndakati manje baseman anogona staff renyu iri kairi Eh, munhu anogona staff renyu iroro eh, rinenge remaxist iri kai ndiye anonzi tendai manzinde uya wekuhaina stars uya uya ndikati mufeso wangu ndoziva kwaanoita sei kwaanowanika kwaanowanika nguva yacho vanhu vanga vasina mafoni ka vanga vane mafoni wacho oma handi munoziva ehe vatatorova mota takananga kugrenora kunogara chi kumba kwavo ehe ndokumba pamba pavo pevabereki vavo mm. vatatomutaurira chichi sano vakazotopiwa date date ravakapiwa eh, Aiwa wakatombotanga kuenda ku audition because anga kuchinja company kamijoe Eh. kubva ku RTP Ah, kuenda ku achienda ku grammar vanzwi kana wa- pakuchinja paipa vanzwi mimi onai mamagarisa musingaita sei musingaimbe musingaimbi toda kunzwa zvamuri kuita sei tachi yenyu tachi yenyu Kuti- bvanzwe nyamondera bva bukira pekuita sei pekuti waitwe maaudition pacho mm. ani mazoona wanzi imimi uyai mutauni kupi kwamugoshi mugoshi achiri pane kwakuine kastudio kake ainzi mugoshi munomuziva mm, ehe ndomakauya imomo nachi watonoita masong chii manje ndakatowaperekedza asi ndasingaridziba saka besi ndiye tendai manzinde mm-hmm. lead guitar nemavocals firimoni mjoe eh, mabacking vocals neridhim zvaitwa nashadrik banda mhm. madrums aitwa nani naiye taka wanga wakabva naye kumapurazi kuya kuya ndimazoona mai audition iyo vaitoita sei vaitonzi bho but muzogadzirise futi kupi kungoma uku mhm. muzogadzirise ngoma uyu drama uyu musugazise kuna drama chiyandike aune joya manje akatoti pamwe aiwa anotonorekodha anga ine chungu yekuti wangu unoita se wangu ende chiita ndimazoona mm. ndikatoti ah kumana makorokoto chichi rambai makaita se makatoti inga zvinotoita chiita ndimazoona mm. saka pawaka date rawakazopiwa kunzi mapasa eh, huyai muzorekodheka kugrama uko wakapiwa iri weekend kunge runge handichazivi kuti saturday re sunday ari makuseni bva watoenda ita itoziva kuti wakomana uri kutoenda tikatoti aiwa wakomana vachauya vachiita se zvitori bhu saka musi wacho iwowo manje tatiine show ine tatiine show narodrick chemdara because pane pataimbopiwa basa pekuti taingoridza topiwa mari yedu panozi pamirandu pakunzi panyoka haidhauti munopasiwa padhuze nepazororo paipi ipapo wakomana waizviziva futi kuti ndokwatichaita se isusu ndokwatiri kuridza chi masikati taitanga na two ani mazone ini ndatobva kumba ndatokwira kombi ndichida kutobata two hokoroko ziyaizi andike tisati atoridza two dzakutokwana ndoone kamotikari kashadhi kaita se wari kubva kugirama tikati vakomana hawari kutobva chinyi kugirama wari kutofura wachitiona eh, vese vese vakangokwana mukadzi wapromota anga asara kupi kustudio anga ine kamwana kacheche asara because eh, ikoko hamene kuti drama inzwi zvaingonzi tatongokunyarai kuti atoita chii three idzo zozozvo drama iri harisi hariite here hameno zvawakaita nepanyaya yechii yedrama uyu vazima naproducer mm. nabotho wenyamodeaizvi hazvisi kuita uyu drama uyu hazvisi kuita wangoshingirira ivo vavato ndopakatanga kugayani inini manje wakati a ah, kunani kune mumwe wedu uya vatinowirirana nani ehe bhota hakuna andrew uko and wangachitozviziva nguva icho isu asi torinawo kana foni kanga kusina mafoni kakatikudza asi waiziva kuti tiri kuridza kupi narodi narodrik chemdara waiziva tiri kuridza papi ipo panonzi pamirandu paipo panyoka aidhauta paipe ndone kamotikari kauya rikatoti wapedza basa ka Ah, drama uyo aripo akatotsvoka maziso haasi kufara unoziva kuti kana watiradzisa bcause uyo haana kwaitira usinya raiangaumwe akangoti ndakutodzima ndakutokumirirai muno mei and then munotsvaga umwe chi drama drama muuye tipedzesei mamwe Basa. chi tingo tipedzise chii basa ndipo wakasvika payapa isu tauda kutangawo futi chii basa tauda kutanga shoka ifemiri shoka mm. vatotava kuti haona chidhirama dai dai dai dai dai handi mazoona manje ndikati isu totanga shoka vana rodho varipo mm. handi pavakazonyengetedzana eh, neboys redu iri mm. boys rikati onei manyimura taedepi isu toda kuitine basa futi handi mazona vanyepera kutotengera boys chi doro ka mm. vatati right isusu takuchisiya drama uyo afanoita sei kunoku afanoita sei jegera afanojegera ine patiri kungonopedzisa three songs dziya dzamurutara three songs ndasingazivi tobva tatodzoka zvasinganesi kudzoka kwacho because wangu aine motikari yavo mm. zvasiyana nekuti muri kukwira mariftika eya vakumbira rodhi chichichi vavanyengetedza vavatotengera vakomana bhodhoro chichi voti bvati chii chiendai isu vataenda vatasvika kustudio kuya kuya ambuya vaya vakatofara mukadzi wapromota vayave mm. kuti hao waifungiza kuti vachashaya drama andi mazona vatatopinda muya muya shishi drama bva ndatonzi nyamondera vati homa yana drama Ndatonzi chipinda chi mukarumu ka kamubhuti muya meme madhiramu ka vanhu vemaitarishe vatobatidza mishini vatanzi chimboita itinzwe zvanzi right exactly ka ndiri munhu watatichiita sei watatichida izvozvo zvichande mazvona manje because paive pakari kutwa ndakakutsemba inonetsa mwana wangu damelina eh. nekuti eh, gate muroora gate eh.

Boss uya ingoti ndikangonzwa intro ya, ya mijo ya iya iya. Mm. Eh. Ine wachidza beat rawo yari yakuda ife. Mm. Toti ngati record iyi. Mm. Eh. Tichito record apa tatongo record. Patapedza patatoita sei? Uko basa ratomira uya uya watasiya kuya kuya. Eh. Atadza futi kuridza zvekwa chibadura. atadza kuridza eh, zvekwachibadura zviya zviya wakomana wakangotarisa zera manje kuti munhu ari kuuya here kanakubasa ramira uye atadza futi chi atozvitadza ende aizvo ndo zvaakatotadza ka zviya zvinonetsa kabhitire iya remakutiv aya kwaapinda yaanga apinda atotadza takatosvika vanhu vakatomira futi eh, vakatomira zvekuti munhu akatozombojegera mm. akatombojegera akazotombojegera madrums mm. pane mufesi wangu eh, anonzi givi chokumayara eh, anoridza eh. kwamacheso e nguva yacho airidza neyainzi chii gwenya kwenye express iyi mm. givi chokumanyara airidza madrums airidza madrums kugwenya kwenye angu aine bhendi rawo ati akatosvikowo achida kutoonawo chii bhendi ikachitoti tatoita se tatotanga autonzwa kuti vanzwa kuti ini tatoenda kui kustudio uyu uyu ari kutotadza ndiye akatozotomboita se akatozotombojegerawo futi wakomana kuti zvitoita sei eh ndiye akatoita kuti zvinhu zvitoita sei vandatosvika vandatozosvika vatazotanga chii basa ndo kurekodha kwatakaita chii newakomana newakomana sani kubva ipapo mm, nadzama ye dzama yakabva azoitira kunga adzokera futi kumusha ndofunga zvina kuzonyasa kumuitira musho eh. hameno kuti kunyara here kana kuti chii akabva abuda akabva angoenda ana kuzodzoka zviya zviya wakomana bva wangosara chii waega
saka ne pamwe pacho waitowo kana waine show wotombotidaidza futi uve tomboita mashows e, because ini ndichiri kutoyeuka kuti tinenge takamboita two three eh. wanga usati watanga stereko zvekuda izvo but pane imwe yatakatomboita kuchigudams mhm. e, tikatoridza tikatoita sei ndopandakaona kuti hawawirirane because mijo yaitotaura kuti wakomana tiri kuziva kuti vanenge vachauya vachida kuona mhm. asi musama pechenyi musatombovape kana uyu Mukana. ngoma akatokumbira usamuita se musamupe usamupe isu tiri kutoita chii zvatiri kuita zvinhu tiri zvedu kutoita zvinhu zvedu ndopatakatongonzwa kuti hapane wanenji wanenya ende takatosvika zveshuwa tikatoita se wakomana wakatouya zveshuwa wanga watoriko tikatoridza imwe yacho vatazoridzira kunonzi kupi kumhondoro ndaitirikawo kana ndisenawo graft mm. ndaigona kutovabatsira saka vakomana show yo yanga iri sei iyoyo yanga tori right waitoakaundi mamune ayo tanditori tega ndio wanga watopiwa show iyoyo zvekuti vakomana waitodawo zvekutoridzawo ikoko kwawakabva ndofunga kuda kuti chi mm-hmm. eh, kwawakabvawo
ndizvozvo mm. eh, saka ikoko eh, band ranga rakamira sei papo makarova kuchegutamzi papo firimoni mjoya akati palidi eh. achiita malead vocals shadrik banda achiridhim achiita futi mabaking mm. tendai manzinde wakamudaidza futi mm-hmm. eh, semarekodi atatamboita payave mm-hmm. ehe eh, anga aripo ini ndichiridza futi mm-hmm. madrums futi ehebutshow yakatambirwa zvakanaka ayo yakatambirwa zvakanaka tikazoenda futi kumhondoro kwachingwere kwekwe mm. so um, makazopesana nawo papi kuti muchawaona vakomana verist brothers aiwa zvakaitika manje mm. takazoti tadaro so because uyu akazorwara firimoni ehe but tata kutoresa futi rimwe akada kutorekodha rimwe okay ehe tata iroro iroro wakatondidaidza manje mm. Eh, kuti ah, eh, takuda kuti utiite ngatitange tese zvokuti takatomboresera kunonzi kwambuya bhiyu vazvoko kuya kusenmerezi kwachigwanyika mm. ehe eh, because vanhu vangwai nemakiti nguva yacho kana tumastudio tumaresa oka amwe mabhendi anga ari mashoma nguva ine ehe kana tumastudio tukuresa tuya tuva turi tushoma mm. because vaiti singe kuzengeza kwaigona kutoti kusingeza kwakusina kwakungori nestudio yamanyeruke chete yai mhm. manje manyeruke pamwe pacho zvaita kuva yaigona kumbotaura kuti hatidi mabhendi esungura eh, pamwe pacho ndozvawaimboita iko kuti hatisi kuda mabhendi eshe esungura ndipo pavanenge vachiziva kuti vanhu vanoita se vanodhakwa vamwe vacho vanodhakwa ehe eh, eh, because pane nguva painzwa hakudiwi mabhendi esungura ka unongodiwa egospel chete chete mm. ehe ndosi egospel mamwe acho taitomboenda nawo kwamanyerukeko but kwamboya bhiura manje kwamboya bhiura chikoko Aiwa waingoda chi kwako haa wanga usina basa na plus vaiva vaigara wari kunze kwenyika ka mm-hmm. Tave- taingoita kwakuina vana wavo vana oscar vaya Mm. ndoko taingo kwakuine ka studio ndoko ta- takatomboresa rimwe racho ra- raaida kubudisa midyo raaida kurekodha Mm-hmm. eh but ngoti takazongopesana paakarwara payani Mm-hmm. eh paakarwara akazobva muna guyo ari mutui munhu vatorwa pamwe kuseri kweservice station ndakanganwa road yacho asi muri muzengesa tu muyema mm. seri kweservice station yepatui yai mm. e, pane kune hama dzacho dzaziripo akatombopagara mm. sterek e, eh, eh, nguva yacho iyo mukadzi wamijoya ndo paaishanda kwababa shero uko okay, e, okay. aishanda kwaye kumacheso mukadzi wacho mm -hmm. e, aishanda ikokoko right. aishanda mumba imomo achiita se mm -hmm. mm. okay saka ndokuzo ndokupaza anokwana akatoita ndo akazotomukonza atakurwa adzoserwa futi kupi kupurazi eh kupurazi vazokera uchi shadwo futi vazokera chi tazongonzwa kuti munhu aita se ashaya ashaya chete ndokuparadzana kwatakaita but uh, ndaitoda kutomubatsira futi rimwe chi
wakanzwa sei iyoyo kunzi wakanzwa sei mwoyo wako wanzwa kuti firimoni mijoya eh, ashaya ha zvakatondibata mhm. zvakatondibata because haangatori munhu munhu ari bright eh, ha zvakatondibata ha zvakandibata chai mm -hmm.
tizoti isusu ah iye shadrek waakaimba naye uyewe kuharare wewe akabva auya kwakrima kwandiri akati amdara ah, tingati uyu aa asati ashaya firimoni mujoya akatanga kuuya amusiya uku harare akauya live asati afa firimoni akati ndaita neuyu but budiriro yacho iri kushayiwa handisi kuita sakabanda ah, ndiye akuya kwamuri mimi akasiya firimoni kuharare eh. ari mupenyu ah, pasina panomurwadza akati andambotraya neuyo zvashaya basa risi yacho tatraya ndinavo ndichiziva kuti muriko but hapana budiriro pamwe kabanga ndikaita nemi achitaura inini sali muchikunda ndikamuti ndina gordon ncuve ndobva tagara round table ndobva tazoita kuti tiite undishedze shoko e, tobva taita kuti tiungane uyo akati tii zuva rakati tosangana tobva tasangana tikaudza tobva tatanga nashadrek banda nashadrek banda saka uyu firimoni akabva asiyiwa nashadrek wara asiyiwa nashadrek ndobva auya kwatiri auya kwatiri ndopaakazorwara arwara ndopaakazonodai dai dai isusu tarekodha rimwe album rinonzi gehena ehe uko firimoni uyo anga asisipo manje takatoenda kurufu rwake uyo amutiza achiti kuita neuyo anenge ane chitsotsitsotsi ndobva taita kuti tihwine shadrek shadrek tikati une ruoko rafirimoni mabhengi mvokals nelid gita exactly iye takatanga tamuridzisa kuti chiridza dzese dzokumashure ndobva adziroadza tikati ah chingawani ndiwe ngatichiita godhi godhi ndobva taita naye uyu efrem tapfumana yanga afa smart mauto aripo but arambidzwa nemudzimai mm. isusu ndobva taita nashadrik banda mm. firimon ndobva azoshaya tikaenda kurufu rwake zvisinei ifirimon akaperera pafour maalbum achibvaakaita four ndobva azoita rake five haana kuzoendera mberi mm -hmm. isusu rechisic rinonzi gehena ndototakatanga nashadrik banda mm -hmm. waanga aita naye uyu mushandi mai ndobva tazoita kuti tahwina shadrek tikati ah, ingawani firimoni wedu mupenyu tinaye mm. tichiendera mberi nerest yedu isina utsotsi mm. because those ones anga ari matsotsi ndosaka taka tisina kuzoendera mberi auya anga aitoteera isusu achitoti ah, madzikoma yangu mm. achiteera inini nagordon na ncube mm. ndobva taita taita tikati gena mm. ndobva tazosvika pakuridza msara pavana sorry mm. Akazorwara iye ari kumba kwaMacheso ndobva azouya kurogeti auya kurogeti atemba temba kunodai kunodai kunodai kunodai ah, munongoziva mazuva akakwana ndobva ashaika ashaika takaenda kurufu kushaika kwafirimoni kwakakubata sei because mumwe wenyu mamabva naye pasi batikana kutanga pana akimbo boys ndanga ndinaye message ye- yekuti firimoni ashaya yakauya sei kwamuri ndakarwadziwa handina kumbofara handina Handina kumboisa nyaya yekuti taibirana haina ku- haina ku- handina haina- haina- haina kundibata saizvozvo ndakangoti hama yangu yaenda ndakabatikana zvakakurisisa ndikarwadzikwa kuti memba yaenda makaendawo here kurufu kwacho yes ndakaenda e ndakaenda kusvikira aradzikwe kusvika aradzikwa but kunyaradzo handina kuenda nokuti vakapesanisa madates amene mashupaniro aiitana vega vega mhm. handina kuzoziva kuti zuva racho date nderipi asi kurufu ndakaenda
ndiwo ka mukoma salim chikuta regai tinzobva kuna mukoma eh, golden ncube eh, time yakazotodzoka achirwara eh, shadi akatouya kwandiri achinditi no mukoma goti mijoya akadzoka ari kurwara saka ndichiuya tiite sei tingobatanidza chingoma dzedu tese tingoridza tiri pamwe chete ndichibva ndangoti no hapana chakaipa saka ni hazvina kuzombotora kana mwedzi e, ndichibva ndaenda ndikanomuona achirwara mijoya ndikatoonana naye ndichibva ndazonzwa ati ah, mijoya ashaya asi taita toronga tichitongoti ah, rega tichingosimudzira tingorova ngoma dzedu sezvatanga tiri kare nakare semunhu wamakabva naye kure e, zvakakubatai sei mimi haa ah, zvakanditora zvakandiomera chikonzero nechekuti unenge uchingoti hatisi kuridza e, kushaika kwakaita mijoya zvakatibata chikonzero nechekuti tai tiri vanhu vanga asina kuparadzana zvaizvo kuti tanga tanetsana inyaya yekuti umwe wangu aiva aenda achida kusimudzira chikwata nekudzoka kwaaita ndaitongoti hachikwata chi takutochisumudzira asi takatondibata zvekutoti Eh, ndakabva ndatongoona kuti tatorasikirwa chikonzero chekuti ndatongoziva kuti nyange dai ndikati ndikunoimba ka ndiye munhu wandaitoimba naye kutoti anokwanisa kudaira nezwi rinokwanisa kubatana nerangu sezvo ariyo mazwi akatambirika pachipanziyo dzese dzekutanga saka ndatoverengera chikuti anoo zvaadzoka uma wangu takutongoita sei takutongoenderera mberi dzoteti takatoenda neshadreki banda kurufu iroti kanora kusvika panguva yekuti tapedza kuradzika asi zvisinei nyange dai asipo ake mijoya akaparara pane ino nyika takazongoita rombo rakanaka rekuti chikwata hachina kumbofa eh, shadrek banda ndiye munhu ari kungoita zvimwe chete izvo zvaingoitwa nani nafilimoni mijoya shadrek banda akuridza lady gita rairidzwa nafilimoni mijoya achiita mabacking vocals airidzwa nafilimoni asi tine urombo kuti shadrek banda wacho akazotisiya zvakare wakomana imi e, nyaya iripo ndekuti inini ndakazongoshamisika e, ndichiona munin'ina wangu achiuya nemudzimai wake kumba akaperezeka achirwara ndikazobvunza kuti ko munina ko zviri kufamba sei zvanzi ah mukoma ndakangobatikana ndiri kurwara asi anga aperezeka iye sematariro wake aingotiwo ndiri kuperezeka asi handisi kunzwisisa kuti chii chiri kubata chii muviri wangu tikambozama kufamba famba kumaprofita kudzin'anga kuzvipatara asi zvese zvakaita sei zvakaramba kusikwa akashayikira kuno kupurazi pamba pangu inini mukoma wake ndokubva tamuradzika kumarinda eparoketi ipapo musi weyo wanga uri musi wefriday four dzekumanheru musi wa6 june 2006
hmm. mhuri yakasara akasiya Mudzimai wechipiri nevana vatatu, wekutanga anonzi Getu anga aine mwana one so which means vana vake vese ifour vakomana two vasikana two. Right, ngatiendei pane mudzimai wekutanga. Mudzimai wekutanga ainzi ani? Beauty Mtelo. Aibva kupi? VekwaMtelo vaibva kuMozambique. Mm. Eh, vakaita vana vani na, na Beauty? Vakaita one Getu. Vakatombogara vese here kana kuti zvazviri zvimwe zvezve? Vakagara vese vakazoparadzana nekuda kwekutadzirana kwavakanga vaita nekuda kwekuti iye akazowana mudzimai wake aine chikomba kubonzim iko kwandataura ikoko ndokubva arohwa nemadzitezvara
mukoma eh, boreni imimi Getu pari zvino ari kupi? Pari zvino ari kuHighfields akaroorwa asi mukwasha handimuzivi hangu hongu.
Hapana paakambouya kwamuri?
Akambouya asi kuuya kwaakaita ndezviye zvekuti kushaya kwakaita baba vake musha wababa vake anga asingauzive pakaradzikwa baba vake inini ndokubva ndamutora ndikanomuratidza kuti ha apa ndo pakarara baba vako hako kwakwapera nguva yakadii panga pane three years hamuna kumubvunza rezvo hauna kunzwa here zverufu rwababa wako ha handina zvangu kuti ndikwanise kumutongesa tongesa sevana vanenge vari munyika ko amai vacho amai vacho havana mbobvira vauya parufu rwemunin'ina wangu hmm.
rist brothers takangomira tikutsvaga masponsors mm. tiri kumbira vane mari dzavo vatisvitsewo pavakasvitsa vamwe isusu tega hatina kukwanisa rist brothers pane zvino izvo yakatokwana nevakauya vacho vatiri kuda kuti tiite navo tirongomirira pakakwanisika kuwanika zviwanikwa zvekuti instrument open track kana nepekugara kuitira kuti tione kuti toita sei because magitari ndoyaziva kuti amirire kuchembera mhm. uri pawheelchair unokwanisa kuridza yakasiyana nebhora newrestling bhora unoneta kana uri mudhara hauchamhanyi

kamuri kutaura kuti kanondibata mwoyo inini kanonzi eles bones kana kuti muroora takarova tine tarisiro yekutoti kana mudzimba vanhu vanonetseka nemadziroora anononoka kumuka vasina care nevabereki varangike kubva pane izvozvo madziroora yacho yatange kuita basa kuseni hamene kuti munondinzwawo sei ko e, firimoni Eh, ndozoti pane kana imi makagara mega pachenyu mainyatso kuona kuti haafiri munhu ake kambwa ka ndoka anofarira tingati ndikapi aifarira sister rabeka mm. sister rabeka makandifurati um, eh, sister rabeka wekuchipatara sister rabeka kaimubata bata sokunoti eh, every show every show aitoti aiwa aitokatanga kutokadenha ende tese tichitopefoma kutokarova futi zvisinei kuti iye anokada taitokadawo futi iye atanga iye taitokarova kana katatu suppose yekukarova kamwe chete so eh, chegutu

kuti e, zvinofamba sei e, chimbo changu kuti aiwaka hanzi firimoni aifarira kambo kanonzi sista rabheka regai tinze panapa vakomana apa akamboenda kuchegutuka kuti akasangana nezvipi e, mkomana e, e, andrew matambo
sirima taingotamba tese chete mm. kana iye mjo wacho taitowirirana nawo tichitoti blazi achitowirirana futi narodrick chemdhara pachirudzi chavo chese mm, chechuma ravo chese wachitowirirana plus hamunhu ah, anga ari bhoo futi mm. mjo yaka angatori bhoo munhu angatori bhoo chaingogona kungosvika mbanje dzake chete doro anga asina basa sanaro stereki anga asinga aimwa taitombomwa naye anga asingatoiti zvekutoti tekiteki izvee zvekunzi asi munhu atodhakwa aiwa nguva zhinji anenge ari pachi ari pamba negitar rake shadrek banda anga asingamwe 2023 mm. ndichibatsira anonzi segono waive mm. takatiza panonzi parogeti paine mm. vandatotsvaga blaz wamijoya vaive mdhara baureni ndikati hadi munondiratidzirawo pakavigwa chi pakaigwa eh, firmoni mijoya makapaone harichaoneki because hapana hapana kugadzirwa harichaoneki ka hapachaoneki because hapana kugadzirwa ka hapana kuwakwa hapachaoneki takatopashaya iwo akatopashayawo futi because takaita munyama yekuenda nguva ino yekushina mahuswa eh. takatosvika kune makuva ari kumusoro kuti eh. parogeta parogeta eh. tozoti kwavanogara uku mm. kwavanogara kuchikomboni chikomboni kune kune makuva ari uku ndakatoti uku ndakatononoka

kana kunosakura kana kunoita sei ah, ndozvazvinotorewa but mm. ndakabatikana eh, ah, ndakabatikana because ukada unotarisa kuti simendi haidhuri steika eh, eh. yekuti unotadza kuvakira chaiyo mm. and apati zvidhina zvakawanda tomboti mm. inyu hamuna mari yedombo but ah, pamwe pacho kana waimba unofanira kungobatanawo kungoitawo moyo wakadaro firimoni akazoenda uko ndobva anonyora kambo kanonzi geto saka muri kuira kuti zvakaimbwa mukambo kaya kaya ndo nyaya yacho here ehe saka ndipo pandakazongonzwa kuti ah akutanga akuimba takungonzwawo karedhiyo kacho kakungoridzwa kuti kati ah ah zvakandibata ndikati ah ho ah horit hazvina basa imimi zvakakubatai kurwadziwa here kana kuti makanzwa mada shungu yekuda munhu wenyu Ah, ndakanzwa kurwadziwa nemashoko acho aitaurwa ipapo akandirwadza ndikati ah, kana nanhasi kana kachimbwa ah, ndinongoti waa mheno
maiguru eh. mashoko mashoko akakubata bata ndiye kuti chii mashoko akandibata bata ndiye kuti mai vako inhundu watunzwa mm. ichave mombe yemashanga mm. ndo mashoko anondirwadza Hmm.
zvakakubhowa izvozvo saka imimi kubva ipapo hmm. aimba kambo ikako imimi eh, hamuna kuzembenge masangana naye kana makazosangana naye ende pamakasangana naye chii chakaitika ah, kubva ipapo inini handina kusangana naye hmm. nekuti baba vevana vanga ndakugara navo tata kugara kuno uchegutu bvira ipapo ah, hatina mbobvira tambosangana handitika kudzimara ashaye ehe mm. saka imi mukuda kuti mimi e, mwana mamusingaendi naye kunomuratidza kwabere kwake mwana mwana mwana anga asingamboenda geto anga asingaendi ah, anga asingaendi saka mukuda kuti baba vake vakazoshaya asina kana kuvaona ah, akazoshaya asina mbovaona asi akanzwa mheno ndakanzwa kuti ini namheno kwanga ndiriwo mm. kwandaitogarawo ndakanzoti vashaya mhm. geto akanzi enda here hameno ana sisi vangu hameno kuti zvakafamba sei kuti haana kumbosvikako kurufu kwacho mm, anosvika haana kuzoenda kurufu a ah, ndifunge kuti akasvika mm. pageto makamutoresa nechitupa nezita rani akatoreswa nezita ra senemu yangu inini yekuti chi
getrude fadwick uraiti mm. aiwa zvinofadza chose asi akaenda makamufundisa maka here mwana kuenda kuchikoro e, getrude akasvika form two anditika mm. saka chii chakazotadza kuti aende form four ah, apa aigara naamai mm. saka ndofunga nhau dzemari kuti akatadza kuendera mberi asi vana baba vake vanga variko ingwani maingotadza kunge mutienda kuna ana baba wako ai ini ndanzingagare naye mm. aitogara nambuya vake vasiyanani avo vakabva varoora otilia siyaya anove ndiye mudzimai wechitu wainaye vana vatatu vandinavo kumbawo kuroget right otilia siyaya vaibva kupi Otillius aya aibva kumalawi muyawo zvakare saka kureva kuti vanga vakawanana vese mayawo ehm, vakasiya vana vatatu mungawadomene mazita avo pana geoffrey ndiwo kutanga wacho kuzouya ignatius mijoya kuzouya damelin mijoya mm. e, titaurei zvimwe zvakazoitika mm, after mm, mukomana atisiya eh, zvakazoitika after mukomana atisiya eh, ndakasirwa mainini pamba ndasirwa mainini pamba ndakagara navo asi munoziva zvinoitika munharaunda ndezive zvekuti vanhu tinenge tichingonzwira kutaura izvi nezvizvo saka mainini ndakazongoona vakundioneka vatsvaga imwe imba vakuti bamamukuru ndakuenda kunogara papi ndakunogara panext asi ranga riri ilaini rimwe chete muno muroget ndokubva vaenda kunogara ipapo nevana ndikati muchazvikwanisa here kugara nevana zvikanzi aiwa tinenge tichingobatsirana ndikati okay ndokubva vatanga kugara chi vari pavo vega kusvikira wakazouya wachi Waa hurwere varwara kudaro ndizvo zvekuti zvirwerewo zvimwe zvechivanhu zvakaitika pavari ndokubva zvangovavhiringidza kusvikira vakazoshaya
makavaviga kupi takavaviga parogeti ipapo vanongori vakarara pamwe chete nafilimon mijoya panext pamwe chete ipapo tine urombo chose eh, nekusiya zvakare naamai guru vedu ivavo ka right ndakazokurukura zvakare ka namukoma salimu salimu chikuta vanova ndo vanorova ka maridhims erist brothers maringe nekambo kanonziko sister rabeka
yangu inoni- inonzi elesbons kana kuti muroora Vadzimu makandifuratira nasister Rebecca. Mm, ndimi makadzikomboza.
Eh. Right. Imimi uh, sister Rebecca maida kuedza kuti kudii pepe? Ndakange ndarwara.
Mm -hmm. Ndaenda kuchipatara. Chekupi?
chemucheguti imomo hmm. saka wandakasangana naye mukoti aindirapa zvakanaka aiti akapinda pashift hmm. ainzi sister rebecca hmm. vaipanana mukana wekuti uyu auya aita mahours yake abuda saka uyu anonzi sister rabeka ndiye akazondibaya achitoti kana ari kumba aitouya nekasecheo kekuti wapuwa here mapiri wakunzwa sei ndabva ndazokumba handisi pashift ita ndobva ndachengeta zita mumind mupfungwa ndobva ndazoti ano anonzi sister kusvika pakupora kwangu aiti akapinda pashift ka kuita kunge mwana wamai vangu mhm. kuita kunge hameno zvaari kuda kuita neni ndikazochengeta zita kuti sisita rabheka ndikamukomboza mhm. ndikati ndiye aita zvakanaka kwandiri